Сезнең улыгыз батырларча һәлак булды дигән кара пичәтле кагаз яшәүчегә иң әүвәл 1941 елның егерменче августында Хабибулла бабай Халиуллиннар гаиләсенә килә. Аннан шушы тирәдәге Кармыш, Браск авылларыннан, Яшәлчедән Бөек Ватан сугышына алынган ир-атлар хакында да кайгылы хәбәрләр алына, барлыгы 115 якташ чит-ят җирләрдә башларын сала йә хәбәрсез югала. Җиңү бәйрәме алдыннан Кармыш авылында аларның исемнәре мәңгеләштерелгән стелланы яңартып куйдылар. Гани бабай Сөләймановка әле бер атна элек кенә 84 яшь тулган. Унҗиде яшьтән үк фронтка алынганнар да әнә шулай картаеп бара. Стеллада язылган һәлак булучылар аның замандашлары, авылдашлары. Аларга гаиләләре янына әйләнеп кайтырга язмаган. Ә менә яшәүче егете Ханифкә бу мәхшәрдән исән-сау котылырга насыйп була. Ул нигездә Балтика буе фронтларында хезмәт итеп, җиңү хәбәрен исә Румыниядә, Бухареста ишетә. Китеп алабыз юлда кинәнеп, Искә төшерәбез үзебезнең үткән авырлыкларны. Хәзер, Аллага шөкер, бөтен дөнья яхшы. Хөкүмәт кайгырта ветераннарны. Зарланып булмый. Нибесе түрәлми. Ант чәй дә эчәлмәеннәр булды. Аяксыз, кулсыз кайтканнар да. Исән сау кайттык әле без. Контужи булды минем, ранение юк.
Исән сау кайтырга булган Әй, булды, Алла саклады. Кармыш авыл советы составына кергән авыллардан Бөек Ватан сугышына 263 ир егете алына. Бер гаиләдән икешәр, өчешәр китүчеләр дә булган. Әтиле-уллы Нәҗип һәм Гаяз Хәсәновлар, Гилфан һәм Вилдан Камалиевлар, Бәдретдин һәм Нуретдин Кәримовлар чит, ят җирләрдә ятып калалар. Бертуганнар Гомәр һәм Зәки Таҗиевлар, Габбас, Сафиулла Гыйбадуллиннар, Абдулла, Гатаулла Сафиуллиннарның да язмышы шундый ачы. Гаиләләренә адәм башы күтәрә алмаслык хәсрәт. Киләсе буыннар бу хакта онытмасын өчен аларның исемнәре ташка уеп язылган. Кармыш авылы мәдәният йорты каршындагы алар истәлегенә куелган стелла тирәсен бәйрәм алдыннан яңартып, аны сигезенче май көнне бөтен авыл белән тантаналы итеп җыелып ачтылар.
Аяз күк йөзе, шатлык-бәхетләр күбрәк булсын, кайгы-хәсрәт кимрәк булсын һәм киләчәктә дә менә шулай бу инде сезнең авылның гомуми каберлеге. Шул шуның янында озак еллар кешеләр аягы эзе бетмәсен. Еллар үткәннән соң да шул стелла янына килеп, шул заманның геройларын искә алырга мөмкинлек булсын һәм шулай иттереп авылда Киләчәк буыннар да Кармышны бетермичә, Кармышын яшәүчесен киләчәк буыннарда да яшәтерлек үзендә көч тапсын, Ходай сезнең авылларыгызга иман нурын өстәсен.
Бүген Яшәүче авылында ике, Кармышта бер ветеран яши, алда телгә алынган Халиф Сөләйманов, Дан ордены кавалеры Гайса Ханиев һәм Яшәүчедән Мөхибулла Касыймуллин. Мөхибулла бабайны сугышка 1943 елда алалар. Ул Украина җирләрен гитлерчылардан азат итүдә катнаша, яраланып госпитальдә дәваланып чыга. Киев юнәлешендә барган бәрелешләрдә дошман пулясы башына эләгә. Мөхибулла инде моннан соң сугышка керерлек булмый, икенче группа инвалид булып яшәүчегә кайта. Яхшы түгел инде әни бу сугыш ни, начар. Мин десантта йөрдем, бик куркынычлы. Танковый десант, танк өстендә открыто эштә танкыга бара идем мин. Менә шунда рани булдым инде мин әллә ничә мәртәбә. Шундый менә күрсәң. Куркыныч инде. Син атып торган өстенә танк өстенә барып кара открыто нидә. Танкист бит ул танк эчендә. Без бит танк эчендә түгел, тышкы якта. Десант.

Бөек Ватан сугыш чоры хакында монда ярыйсы ук бай тарихи мәгълүмат тупланган. Аларны халыкка Кармыш авыл җирлеге башлыгы Наил Гөлүмов җиткерде. Тыл һәм сугыш ветераннары, сугыш чоры балалары һәлак булганнар рухына күмәкләшеп дога кылды. Хәтер, мәңгелек. Сугыш мәхшәрен уза алмаганнар, аннан гарипләнеп кайтып дөнья куйганнар безнең якыннарыбыз. Бабаларыбыз, әтиләребез, туганнарыбыз. Ел шуның ише ир-ат эше эшләдем. Әтиемнең ай саен шул аягы шешә иде. Шуны төннәр буе кылчык чүкли иде мәтиемнең аягыннан. Аны ибәрәләр и, ай саен Чирмешәнгә, нигә комиссиягә ибәрәләр и. Үлчиләр дә шулай итеп мени ветеран Гайсабзый бар әле, күтәрешеп йөриләр и әтине аркага асып, машинага Кузовга ыргыт нитә идек. Өстенә кышкыны булса, чикмән бар иде, бер шул чикмәнне яба идек. Шулай иттереп, анда баргач, әти күренеп кайта иде. Ату 30 сум акчасын да бирмиләр иде. Безнең әти шуннан чирләде дә, 16 ел әтине арка басып йөрдек, әни үлде. Мин ел олы бала булганга, балаларны карап, озатып, үстереп бетердем.